Hma khawsanga ta tur an sul hnu an hlim thla a, heng min inchhiah zawng zawng te hi kan tun hun atan a ro hlu te chuan a ni. Bawlte khua hi hmar hnam peng bawlte hnam lo khawsak tawh na hmun niin an lo khawsak tawh na hmun chu bawlte tlang bawlte hmun tih a ni a, hun lo kal zel ah bawlte khua tih a lo ni ta a ni. Bawlte khua hi lal panga, lal tuak a sai lo, suakpui lal a sai lo, lal bur a sai lo, thanrum a sai lo leh lal thangvung a sai lo ten lo thut tawhin an ni hian history pawimawh tak min lo hnut chhiah ta a ni. Bawlteah hian bawlte hnam hi eng hun lai velin nge an lo khawsak hriat phak a ni ta chiah lo va. Hriat theih chinah Laltuak a sai lo hi khawdin hmasa ber tu niin kum sang khat za sarih sawmkua vela sabual atangin bawlteah hian a kai a, in za thum atanga in zang a khua a din tiin an sawi thin a ni. Bawlteah hian Laltuak a thlan hi tun thleng hian hmuh theih leh tlawh theiin a la awm tha reng a ni. Tuna kan awmna lai hi laltuak a thlan hmun a ni a, fur lai i lo ni bawk nen a hmun hma te hnim in a lo bawh ve deuh a, theih ang tawk in kan han tifai ang nawk nawk a. Hei hi laltuak a thlan chu niin tunah hian a nih dan tur ang ni tawh lo in a laiah hian a bung a, tuna kan hmuh ang hian siam rem a ni ta a ni. Laltuak a thlan lunglen zawng hi a lung ding lampang zawk hi. A dung hi inchi sawmnga leh pahnih niin a vang hi inchi sawmli leh pathum a ni a. A vei lam zawk ami hi a dung inchi sawm ruk niin a vang hi inchi sawmli leh pahnih a ni thung a ni. A thlan lung atang ringawt pawh hian lal tuakah hi lal na ran a ni lo tia lang chiang hle awm e. Amah hi se chhun khuang chawi thei niin a se chhunna fei pawh hi tun thleng hian a thlah ten chu rachan purah hmuh theihin an la kawl reng a ni. Lal ropui leh hausa thi leh dar pawh ngah tak a ni a, a thlan lunga inker ang hian milim fei keng lai te, dar khuang, dar bu, selu, chhim kual, thi leh thil dang te pawh hmuh theih in a la awm a ni. A lunga lem inker te hi a then chu eng nge a ni tih pawh hriat hleih theih a ni tawh lo a. Tlem tlemin a lung pawh hi a tla bal ve hret hret a. He lam kawnga hma latute pawhin hei aia humhalhna tha zawk hi ruahman theih ni se a tha hlein a rinawm. Laltu a ka sai lo a, boral hnu chuan a thlate leh a khua leh tuite chuan khawchhak lam an pan leh ta a. Laltuak ka thlate leh a khua leh tui ten khawchhak lam man pan leh hnu chuan Mangpawra fapa Suakpui Lala sai lo chuan Bawlte ram chu zuan ve leh in bawk a khawh ve leh ta a. Chu chu Lianlula thlah kal zel, Darlian Kuala fapa Savawngah sai lo chuan kai phal lo in leh a kai luih avang in a run ta a. Suakpui Lal chuan ngam lo in hrei chuk ah a phei leh ta a ni. Heti hunlai hi kum sangkhat zariat samruk leh pariat vel ni a sawi a ni. Rolura thla kal zel Thangduta fapa Lalbura sai lo chuan kum sangkhat zariat sawmriat leh pathumah Bawlte hi kai ve leh in hei hi Bawlte khawvang lai leh ropui ber hun ti ila kan sawi sual awm lo ve. Lalbura sai lo hian in sangkhat za thum khua a din ti in an sawi thin a ni. Mang pawra thla te tuk tlawm tum Rolura thla te in tuk khawm chu Bawlte ah chuan an fuan khawm a, chu chu Bawlte pui pun tih a ni a. Manga tha ten thupha an lo chawi zui bawk nen, vai lian vawi hnihna inthawm a rawn nei zui bawk a. Chuti lai kara Mizo leh Mizo lovin chemhar chu tha ti lovin an inrem thei ta a ni. Rolura tha te pungkhawm an ṭin darh meuh chuan Lalbura khua Bawlte buh char sa chu tlan zo hmanin chu chu Bawlte tam ṭam an ti a. Bawlte khua in sangkhat leh zathum chu a lo ṭeh phah ta nghe nghe a ni. Than ru masa i lo hi Sawkpui lal a fa sawm pahnih te zinga pariatna niin kum sangkhat zariat sawmriat leh pasarih ah tan hril atangin Bawlte ah hian thlang a tla ve leh a. In za thum khua dinin lal ropui tak a ni a. Helai hmunah hian lungdawh a nei a, a lungdawh zau lam hi tehkualin fit sawm sarih leh pariat niin a dung fit sawm hnih a vang fit sawm pakua a ni a. A lungrem san zawng hi fit hnih leh inchis sawm lai a ni bawk a ni. Fiung kan hmuh hi dawn lung tih a ni a, an hmangaih kal ta te hriat rengna atana phun niin lungdawh chunga dawn lung in phun hmuh tur hi a vang tawh viau mai thei a ni. Dawn lung len lam hi a dung feet hnih leh inches kua, a vang feet khat leh inches kua, a chhah lam inches khat leh chanve a ni a. A sirah hian lungdaw lungphun sang tha tak awmin a len zawng hi a dung fit ruk leh inches nga a vang fit hnih leh inches hnih a ni a, a lungdaw kan hmuh atang ringawt pawh hian lal ropui tak a ni tih chu a chiang mai awm e. Thanrum a sailo hian kum sangkhat zakua sawm leh sangkhat zakua sawm panga velah lungdaw hi a siam nia hriat a ni a, tun thleng hian hmuh theihin a la awm reng a ni. Thanrum a sailo hian a thihni thlengin bawlteah hian ro a rel a. A ruang chu kuangah urin a lungdaw sirah hian phum a ni ta a ni. Lungdaw hi thenkhat chuan an mahni thlan tura an ngai thin a, thlan ni loin an ropui zia an lantirna chi khat ti ila dik ber awm e. Art and Culture lam pawh hian a thu ziakah hian thlan an ti a, hei pawh hi siam that theih ni se a dum ngawt ang. Chuti lo zawngin tlawhtu nakin zelah pawh a la nei thei a. thlan tia a kal kha chuanin a dik hlel deuh dawn a ni lungdaw sir mai ah hian lal upa min dam lai lungphun pawh hmuh theih in a lo awm reng a khawn bâwl upa min dam lai lungphun hi a khua leh tui te pawn an hlawt hle a ni. Than rûng a sai lo a boral hnût chuan a fapa lal thang vung a sai lo chuan a pa lalna chu ro chunin bâwl tê ah chuan ro a rêl chhun zawm a. Chumi hnu rei vak lo ah Ralena an kai chho leh a, hun eng emaw chen an khawsak hnu in Ralen chu a fapa Lalza cheu a thut tir in a ni erawh Bawlte ram tho hmar lam Sengkawn ah a phei leh a. Hetah hian Lalten an doh thin, lung dawh nei in tun thleng hian hmuh theih in a lo awm reng a ni. A lung hi tlem tlem a la lang thei a, hetah hian hei ti hian hetah hian tia mimal ram a nih avang in A neitute kan han au a nawm si lo a, kan han zawng chhin tawp a min hrilh danin tlai vel hi a ni ta a. Chu chu hei hi kan hmuh a nia, hei Lalthangbunga Lungdawh chu a ni. Han en tur vak kha a awm rih lo a ni tunah chuan. Sengkawnah hian hun eng emaw chen an khawsak hnuin Sangkhat Zakua sawmthum leh pariatah Bawlte hmunah kai phei leiin hetah hian in sawmthum renrawn vel chauh an khawsa tawh a. Hetah hian a thihni thlengin ro a rel a, Bawlte lal hnung ber, Lalthang bunga sai lo chuan ni sawmhnih pakua, thla sawm pahnih, Sangkhat Zakua sawmnga leh pakhatah a hring nun dam lai ni te chu a chhiar liamin, a lalna tlang ball te ah hian phum a ni a tun thleng hian a thlan hi hmuh theih in a lo awm reng a ni ah tuna kan din na hmun ah hian in phum a ni a chu chu a thlan lung tak hi a awm lo va a thlan lung tak hi chu a siam a ni lo a mah se hemi hmun hi an phum na hmun ngei a ni tih a chiang a hemi tuna hemi kan hmuh hi chu ehh-- midang thlan a tu a tu tih ila a dik ang chu chumi thlan chu a ni a hei hi art and culture ina an hum halh a ni bawk a ni.